Illum se naqra storja mill-kitbiet jew irrakkontati minn Immanuel Mifsud did-darba mill-ktieb Ħrejjef mis-Slovakkja. Xi ħaġa żgħira fuq is-Slovakkja qabel nibdew. Is-Slovakkja tmiss mar-Repubblika Ċeka Sa ftit tas-snin ilu, qisu 30 sena ilu, fl-1991 jew 92, kienet magħquda mar-Repubblika Ċeka u mbagħad infirdu u saru r-Repubblika Ċeka għaliha u r-Repubblika Slovakka għaliha, Repubblika Ċeka għandek lil Praga bħala l-kapitali, fir-Repubblika Slovakka għandek lil Bratislava bħala l-kapitali. Il-bandiera tagħhom hija maqsuma fi tlieta, għandek tliet strixxi, abjad fuq, blu fin-nofs u aħmar isfel, imbagħad għandek dak is-salib li għandu żewġ injamiet jew żewġ daqqiet mindudin. Dak huwa s-simbolu tas-Slovakkja, anki jekk wieħed jara ż-żewġ ewro tas-Slovakkja, jara dan l-istess salib li qegħdin naraw hawnhekk. Mela, ħrejjef mir-Repubblika Slovakka u l-ewwel storja jisimha Il-Melħ Jiswa Iktar mid-Deheb, kif irrakkuntata minn Immanuel Mifsud. Mela darba waħda, ilu ħafna u ħafna snin, kien hemm re twajjeb u ħanin li kellu tlett itfal bniet u t-tlieta kienu sbieħ ħafna. Billi r-re kien qiegħed jixjieħ, beda jaħseb min minn dawn it-tlett ibniet kien se jmexxi l-pajjiż warajh. Il-jieli sħaħ ma kienx jagħlaq għajn m'għajn biex jara kif se jiddeċiedi min mit-tliet uliedu kien tajjeb biex isaltan warajh. Dam sejjer hekk ġimgħat, jekk mhux ukoll xhur, itella' u jniżżel x'se jagħmel, sa ma fl-aħħar ġietu l-idea li r-reġina kellha tkun dik fosthom li tħobbu l-aktar. Għalhekk darba minnhom għajjitilhom it-tlieta fis-sala l-kbira u qalilhom, Isimgħu, uliedi. Jiena xjaħt u issa għajjejt insaltan fuq dan il-pajjiż. u dalwaqt ma jkollix aktar saħħa mmexxih. Xagħri bjad u dahri qed jitgħawweġ u bilkemm niflaħ nagħmel pass. Imbagħad fuq kollox ma nafx kemm baqagħli ħajja. Allura rrid nara liema waħda fostkom se ssir ir-reġina meta mmut jien. Imma qabel ma nieħu din id-deċiżjoni, irrid nistaqsikom kemm tħobbuni. L-ewwel dar fuq il-kbira u staqsieha, Int kemm tħobbu lil missierek? Il-prinċipessa l-kbira resqet lejn missierha, għannqitu magħha u qaltlu, Missier, jien inħobbok aktar mid-deheb. Ir-re ħa gost ħafna b'din it-tweġiba u dar fuq il-fustanija, ġifieri t-tieni waħda minn tlieta, u staqsieha, U int Kemm tħobbu lil missierek? Din ukoll resqet fuqu u għannqitu u qaltlu, Jien, missier, inħobbok aktar mill-isbaħ ward li għandna fil-ġonna. Ir-re qagħad jaħseb ftit fuq dak li sema' u wara ftit tbissem u wera li anki b'din it-tweġiba ħa gost. Issa kien imiss iż-żgħira. Dar fuqha u għamlilha l-istess mistoqsija. Iż-żgħira qagħdet taħseb ftit u mbagħad qaltlu, Missier, jien inħobbok daqs il-melħ. Kif semgħuha tgħid hekk, ħutha daru fuqha u qalulha, Ma tistħix tgħid dal-kliem! Kif ma tistħix tħobb lil papà daqs xi ħaġa ma tiswa xejn bħalma hu l-melħ? Ir-re ma setax jemmen dak li sema'. Int biċċajt qiegħda tgħidli jew bis-serjetà? Imma l-Prinċipessa Maruschka reġa' qalet l-istess. Malli sema' hekk ir-re rrabja ħafna u qalilha, Itlaq minn quddiemi! Kif ma tistħix tgħidli li tħobbni daqs il-melħ? Itlaq u ejja biss meta l-melħ isir jiswa aktar mid-deheb. Dakinhar forsi nibdel fehmti u nagħmel lilek reġina. Kemm kien irrabjat ir-re! Malli rat hekk, Maruxka ntebħet milli ma setgħatx tibqa' fil-kastell, għax la ħutha u lanqas missierha ma kienu għadhom iħobbuha fuq li qalet. Allura mingħajr telf ta' żmien, qabdet xi ftit affarijiet li milli kellha, għamlithom sorra u, mimlija dwejjaq, telqet mid-dar. Imxiet u imxiet, Qasmet ix-xmajjar, qasmet il-muntanji, qasmet il-widien u l-foresti sakemm bil-lejl waslet f'post mudlam u tal-biża'. Imwerwra bdiet tara ssibx xi triq. F'daqqa waħda quddiemha dehret mara xiħa. Malli ratha, Maruxka inħasdet sew għax dik il-mara kienet kerha ħafna u wersqet waħda kbira. Imma x-xiħa kellmitha bl-ikbar ħlewwa. Xi ġralek, tfajla ħelwa? Il-għala tinsab hekk imdejqa? Eeh, nan, tistaqsinix! Aħjar tgħidli kif se nsib it-triq, ħa noħroġ minn dal-bosk tal-biża'? Jien nista' nurik it-triq, imma naħseb li int teħtieġ l-għajnuna tiegħi aktar milli teħtieġ issib it-triq. Maruxka nfixlet ma' xi ħaġa qaltilha li aħjar tafdha lil dik ix-xiħa. Għalhekk qaltilha l-istorja kollha. Tibża' xejn, sabiħa, tibża' xejn! M'għandi ebda dubju li int l-aktar waħda li tħobb lil missierek u mhux ħutek. Għax il-melħ xi kultant huwa aktar prezzjuż mid-deheb kollu tad-dinja. Missierek, miskin għadu ma ndunax b'dan, imma 'l quddiem għad jinduna. Maruxka marret ma' dik ix-xiħa biex tibda tgħix magħha fid-dar żgħira fejn kienet toqgħod. Malli waslu x-xieħa sajret platt sħun lill-prinċipessa u furxietilha s-sodda ħalli tkun tista' tistrieħ. Maruxka ndunat li x-xieħa kienet saħħara tajba. Xogħol Maruxka kien li tmur taħleb in-nagħaġ, tiġbor is-suf u tinżġu. Issa sadattant lura fil-kastell, iż-żewġ prinċipessi l-oħra kienu għaddejjin ħajja ta' xalar u ta' għass. Kienu jżuru lil missierhom fil-kamra tiegħu u l-ħin kollu jgħidulu kemm iħobbuh. Imma l-kbira kien moħħha biss biex tilbes ilbies tad-deheb u l-fustanija kien moħħha aktar fil-festi u x-xalar milli f'affarijiet oħra. Ir-re ma kienx baħnan u malajr induna li għal bintu l-kbira d-deheb kien aktar importanti minnu, filwaqt li ż-żgħira mhux l-ewwel darba li kienet titilqu f'ġenb bħal xi bukkett fjuri speċjalment meta fil-palazz kien jiġi xi prinċep minn art imbiegħda. Hawnhekk ir-re kien jiftakar f'Maruxka imma malajr kien ikeċċi l-ħsibijiet dwarha u jgħid, Wara kollox, lili kienet tħobbni biss daqs il-melħ. Imma ġara li l-fustanija sabet prinċep jogħġobha u riedet titgħarrsu. U għall-għerusija riedet festa kbira fil-palazz b'ħafna u ħafna mistednin. Kellu jkun hemm ħafna nies importanti u għalihom kellu jkun hemm l-aħjar ikel li qatt issajjar f'dak il-pajjiż. Iżda malli beda jipprepara l-ikel, il-kok mar jiġri kemm jiflaħ għand ir-re u qallu, Majesta', Majesta', għandna problema kbira u ma nafx se nagħmel. M'hawn lanqas farka li hi farka melħ u mingħajr melħ ma nistax insajjar. Ir-re ma kienx xi wieħed paċenzjuż wisq, u dar irrabjat fuq il-kok u qallu, Issa jien xi tridni nagħmel? Jekk fil-kastell m'hawnx melħ, mur u ordna kemm trid melħ ħalli jkollok biex issajjar. Iżda l-kok kien pront wieġbu, Majesta, għandek tkun taf li bgħadt lill-qaddejja jfittxu mal-pajjiż kollu u imkien, f'ebda naħa tal-pajjiż, ma sabu melħ. U mela allura aqbad u sajjar ikel li m'għandux bżonn melħ biex isir, reġa' r-re jgħajjat b'ħanġra daqsiex. Il-kok ma kellux wisq għażla u għall-festa tal-prinċipessa ħejja biss ikel ħelu. Għall-ewwel ħadd mill-mistednin ma qal xejn, anzi l-ħelu beda jingħoġob. Iżda meta raw li ħlief ħelu ma kienx hemm, bdew jiddejqu. M'għaddiex wisq żmien li n-nies indunaw li mhux biss fil-kastell irjali ma kienx hemm melħ, iżda f'ebda dar, f'ebda post ieħor mal-pajjiż kollu. Għalkemm il-pajjiż kien sinjur ħafna, mimli debbijiet u ġonna kbar u sbieħ, in-nies kellhom ħafna dwejjaq għax melħ ma kienx baqa'. Tant kien hemm dwejjaq li n-nies bdew imutu wieħed wieħed u l-baqar u n-nagħaġ ma baqgħux jagħmlu ħalib għax ma kellhomx melħ u l-pajjiż beda sejjel lura minn jum għal ieħor. M'għandniex xi ngħidu, ir-re ma setax ma jiftakarx f'dak li kienet qaltlu bintu ż-żgħira u ġietu xewqa kbira ħafna li jerġa' jaraha. Issa ġara li jum minnhom, ix-xiħa li kienet ġabret lil Maruxka telqet mill-foresta u marret fl-eqreb belt. U hemm saret taf bil-problema kbira li kellu l-pajjiż minħabba n-nuqqas ta' melħ. Allura marret tiġri lejn darha u qalet lil Maruxka, Binti, wasal iż-żmien li tmur id-dar! Maruxka qabdet tibki u qaltilha, Kif nista', la missieri keċċieni? Eeh, issa l-affarijiet inbidlu, binti. Il-milħ sar jiswa aktar mid-deheb. Inti lili qdejtni tajjeb. Għidli xi ħlas tridni nagħtik. Maruxka darret fuqha b'għajnejha jleqqu u qaltilha, Ja twajba sinjura, jekk verament trid li tgħinni, agħtini borża milħ. Maruxka tatha dak li xtaqet u terġa' tatha wkoll lasta tad-deheb. Issa, imxi fid-direzzjoni tar-riħ. Meta taqbeż tliet għoljiet u tliet widien, ieqaf u ħabbat dil-lasta mal-art. Malli tagħmel hekk, tinfetaħ l-art. Idħol ġewwa u kulma ssib ikun tiegħek. Maruxka rringrazzjatha u wegħditha li ma ddumx ma terġa' lura biex tara. Ixxieħat bi smitilha u f'daqqa waħda sparixxiet minn quddiem Maruschka. Il-Prinċipeska Maruschka bdiet miexja lejn il-kastell ta' missierha. Imma meta waslet ma tħallietx tidħol għax ħadd ma għarafha. Wieħed mis-suldati għassa mal-kastell qalilha, Ir-Re marid, ma jista' jara 'l ħadd. Int mur għidt lir-Re li jien għandi rigal għalih li jiswa aktar mid-deheb, u li bih ifiq mill-ewwel. Malli sema' b'dan, ir-re għelbitu l-kurżità u ordna li jara lil dit-tfajla minnufih. Maruschka ddaħħlet ħdejh iżda hu lanqas ma għarafha. It-tifla ntebħet bil-kisra ta' għajnejh u bil-ħarsa mnikkta ta' missierha. B'leħen miksur staqsieha, Xi trid? Agħtini kisra ħobż, Majesta, wieġbet Maruxka. Kien hemm qaddej viċin u qata' biċċa ħobż u tahielha. Maruxka ħarġet il-ħobża mimlija bil-melħ, raxxet ftit fuq il-kisra ħobż u għaddietha lir-re. Malli r-re ra l-melħ fuq il-ħobż tah ferħ ta' ġenn. Hu għajjat, Melħ! Milħ! Tfajla, kif se naqbad nirringrazzjak? Kif? Dan rigal li jiswa ħafna iktar mid-deheb? Kif se nirringrazzjak? Hawnhekk Maruxka neħħiet il-maktur li kien qiegħed jgħattila rasha u resqet lejn missierha. Mingħandek ma rrid xejn, missier, ħlief li tħobbni daqs il-melħ. Ir-re għaraf lil bintu ż-żgħira u għalkemm bilkemm kien jiflaħ jiċċaqlaq, niżel għarkupptejh biex jitlob maħfra. F'daqqa waħda, kemm fil-kastell u kemm fil-pajjiż kollu, kulħadd reġa' beda jħossu ferħan. L-aħbar li rritornat il-prinċipessa ż-żgħira malajr xterdet mal-erbat irjieħ tal-pajjiż. U kulħadd sar jaf ukoll li magħha kienet ġabet il-melħ. Barra l-kanċell tal-kastell inġabru eluf ta' nies kulħadd b'idejh miftuħin biex jilqa' sehem melħ li l-prinċipessa ż-żgħira bdiet troxxilhom mill-borża. Ir-re tħasseb ftit għax besa li dak il-melħ ma jdumx ma jispiċċa b'dawk in-nies kollha jiffullaw għalih. Iżda dik il-borża kienet maġika U l-melħ ta' ġo fiha ma kien jispiċċa qatt. Dakinhar stess ir-re ddikjara lit-tifla ż-żgħira tiegħu bħala r-reġina l-ġdida tal-pajjiż. Imma l-istorja ma tispiċċax hawn. Maruxka ftakret fil-lasta tad-deheb li tatha xwejħa qabel telqitha. Għalhekk filgħodu kmieni ħarġet mill-kastell u mxiet fid-direzzjoni tar-riħ. U meta qabżet tliet għoljiet u tliet widien, ħabbtet il-lasta mal-art. L-art infetħet u hija daħlet fis-saltna ta' taħt il-wiċċ. Hemmhekk sabet ruħha f'sala kbira fejn kollox kien ileqq. Malli daħlet, marru jilqgħuha ħafna nani ħelwin u qalulha lkoll flimkien, Maruxka, Maruxka, merħba bik! Kemm konna għandna nistennewk! Din is-saltna b'kulma fiha hija tiegħek. Hekk qaltilna s-sinjura. Maruxka bdiet miexja mal-kmamar kollha. Swali kbar ma jispiċċaw qatt. Kuruturi twal wiesgħin, gallerija u verandi daqs hix. Kullimkien kien mżejjen bi fjuri jleqqu. Maruxka baqgħet iċċassata lejn dawn il-fjuri u lejn kull ħaġa oħra tleqq li kien hemm u qalet, Xi ġmiel! Qatt ma rajt daqshekk ġmiel f'ħajti! Qabżet Nana u qaltilha, Maestà, hawn hekk kollox maħdum bil-melħ ta'. U tant hawn melħ li qatt ma jista' jispiċċa. Malli Maruxka marret lura lejn il-kastell ta' missierha, qaltlu b'kollox. Qaltlu kif minn barra r-reġina tal-pajjiż kienet ukoll ir-reġina tas-saltna tal-melħ. Missierha ferraħ mhux ftit meta sar jaf li bintu kellha l-iktar ħaġa li tiswa fid-dinja. L-ixwejħa li kienet ġabritha magħha, Maruxka ma nsitiex. L-għada lestiet karozzella tad-deheb b'sitt żwiemel bojod u marret lejn il-foresta ħalli titlobha tmur tgħix magħha fil-palazz. Iżda fittxet kemm fittxet, dik is-saħħara t-tajba baqgħet ma nstabet qatt. Maruxka ma setgħet tagħmel xejn aktar ħlief li tmur lura lejn il-palazz ta' missierha mingħajr ix-xwejħa. Malli waslet, indunat li l-borża maġika ma kellhiex aktar melħ ġo fiha. Iżda xejn ma nkwitat Maruxka, għax kienet taf fejn għandha tmur biex issib kemm trid. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna mill-ħrejjef mir-Repubblika Slovakka ta' Immanuel Mifsud.